Alright, mema makɔ ababa GHI TV so. Ɛnɛ yɛnya Nana Top Key ɛwɔ yɛn nkyɛn, yɛne ne baba bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa coronavirus, um, COVID-19, yare a atu atese wɔ amanaman bebree so, nipa ewu, nipa adwaadwatoɔ no. Nana Top Key sɛ nananom ne na baba bɛkasa. ɛfa yareɛ no ho nti ɛnɛ ɔwɔ me nkyɛn mpanimfoɔ se kaakum kaakum yɛ gyina kookoo no anum kookoo no so ɔno ara so na ɛte m'anim ha yi nti nana uh, kasa kyerɛ yɛn na yɛtie ah, meda ase uh, eh, katakyi dade sɛ wamoma kɔnya sɛ menkasa na sɛbe uh, sɛ woyare a ɛna amansan kyerɛ waduru obiara so aduru yɛ na me a mete a sɛbe wobisa me nsɛm yi Katakye me din ankasa de Kwaku Boateng, na Top K ne yɛ ɛmfa no sɛ company name a ada me so ama me din ankasa ayera. Na asɛm a mɛba bɛka yi ɛyɛ nɔkorɛ turuduu, ntoro biara nim. Nɔkorɛ turuduu. Sɛbi me mpanimfoɔ a saa adeɛ wei mabɔ ho mpaeɛ saa a sɛbi sɛbi nananom ayi akyerɛ me mprɛnsa. na mempɛ sɛ meka ho asɛm. Afei deɛ wɔama me kwan sɛ menka. Ɛfiri sɛ nnipa wuo awuo no, sɛ Ghana asɔfofoɔ asu afrɛ Israel nyame abɔ mpaeɛ, nanso yareɛ no kwaa na ɛkɔ soro. Na sɛbe nananom so wɔ hɔ. Nti ɛma ne nhaw sɛ ebi akɔmfoɔ mpanimfoɔ wɔ hɔ. Na ebia kɔmfoɔ mpanimfoɔ no obiara ntumi ammɛka anaa ebi abɛka a sɛbesɛbe yareɛ no rekɔ soro anaa ɛreba fam. Na me deɛ kakra a wɔakyerɛ me no, me nso memfa mmɛgye sika, ɛnyɛ sika na mepɛ wɔ abrabɔ mu because ewiase sɛ wonya sika bebrebe woamfa kwan papa so a ɛ ɛna wode nya sika a wobɛwu agya hɔ, wofa kwan papa so de pɛ sika a wobɛwu agya hɔ. Sɛbe me nua binom kɔ asɔre, me na meyɛ Mpanimfoɔ afa me a, me nuanom bi so wɔkɔ asɔre, yareɛ no ka obi a, anyɛ hwee koraa, ɛsɛ onua wu a, ɔntumi ntena nka sɛ ɔkɔ asɔre, ɔnsom bosom nti, anaa ɔnsom nananom nti, ɔnkɔ ayie. Ɛka wa na aka me. Mpanyinfoɔ sɛ ɛka wo na ntina na aka ato. Nti me megyina ha nna awie yi a, anaa nna anɔpa yi a, kakra a meka ne sɛ, deɛ nananom abɛkyerɛ me, adaa n'adi akyerɛ me no, ɛna me soso mebɛdaa n'adi akyerɛ amansan. Wo gyidie ne me gyidie hyia na wopɛ na wobɛyɛ a, ɛnyɛ nhyɛ. Sɛ wonyɛ a, ɛnyɛ nhyɛ. Ɛna menka sɛ fa taku, fa sempoa, fa brɛ me na menyini. Mɛsrɛ. Adeɛ na aduru no, yɛwɔ owuo ne nkwa nkwanta. So ate aseɛ? Ɛsɛ wowu anaa wobɛkɔ heaven nanso wei baeɛ no mahunu sɛ amanfoɔ suro owuo papapapapapa. Heaven no koraa de obi sɛ sɛ obiara nka ho asɛm koraa. Na adeɛ a mekyerɛ wo a wonim a woyɛ sɔfo, yɛ a wobɛyɛ w'adwene sɛ wode yɛ akwankyerɛ no, ɛnneɛ mede wo gya nananom. Nokorɛ na meka no wɔ ha no, wo a wonim na wobɛyɛ w'adwene sɛ woyɛ Ghanani, woyɛ herbalist, ɛɛ eh, woyɛ ɛɛ eh, sɛ sɔfoɔ anaa woyɛ ɛɛ eh, dunsini yɛ a wode kɔgyina baabi akɔ akɔgye sika agye obi sika adi no deɛ ɛnneɛ ɛna meka no mede wobɛgya sɛbe gadawu mede wobɛgya antoa nyamaa mede wobɛgya ntoa firi, mede wo bɛgya moosi, mede wo bɛgya aboafoɔ, mede wo bɛgya pantoɔ, mede wo bɛgya ampoma gyambibi, mede wo bɛgya boɔ kyerewa, sɛ ɛnneɛ wɔn ne wo nni. Because asɛm no a meka no yɛ m'aniberesɛm. Wo a wonim na wobɛyɛ w'adwene sɛ sɛbesɛbe yɛakyerɛ adeɛ no nti wobɛfa ho na adeɛ wode apɛ sika agu bɔtɔ mu a, nka sika nka me so mepɛ bi ankɛyɛ. Ɛnti me deɛ sɛdeɛ Ghana yɛn nyinaa ho bɛtɔ yɛn, firi sɛ sɛ meka sɛ me nko ara me ne m'abusua Sɛ bi yɛn ho retɔ yɛn na sɛ obi awu na ɛka me ne m'abusua nko a, hwan na mehyia no na di nkɔmmɔ? M'abusuafoɔ no ebi yɛ asɔfofoɔ. M'abusuafoɔ ebi yɛ asɔfofoɔ. Ɛna mmarima bɛyɛ kɔmfoɔ. Saa nso na me namfofoɔ ebi yɛ asɔfofoɔ. So ate aseɛ? Ɛna mmarima bɛyɛ akɔmfoɔ. Ɛna mo namfofoɔ a wɔn nyɛ asɔfofoɔ, wɔn nso wɔn nyɛ akɔmfoɔ. Yɛ a yɛn nyinaa sɛbesɛbe yɛnam abrabɔ no mu. Enti Me werɛ fii, na sɛ anka meyi apaeɛ ma nananom, ɔsoro ne asase, sɛbe, aseda nka mo din, nananom abosom nnuasa, ɛne mootia ne nnua nyina aseda nka mo din, nsua nsua mo nyina aseda nka mo din. Mommɔ yɛn ho ban, Ghana na yadeɛ a atu atese wɔ wiase amanaman so a Ghana bia bɛka yɛn no, monyi mfiri hɔ. Ne bɛn mu su ɛbɛyɛ san. Obi a ɔhwɛ me wɔ aburukyire, obi a ɔhwɛ me wɔ sɛbe Africa ha baabiara, obi a ɔhwɛ me wɔ Ghana man mu ha baabiara, sɛbe sɛbe nananom, monyɛ n'abisadeɛ mma no, moamma ayɛ adeɛ no bi nka no, na deɛ bi aka no soso no, moadaworoma, ano aduro no, sɛbe sɛbe, menim sɛ moakyerɛ me wei no, ɛno ara soso moasan akyerɛ me aka ho, obi a wanya bi no, sɛbe ne ho bɛtɔ no, me deɛ mebɛgyidie no no, obi a wanya bi no. Ne ho bɛtɔ no, na seesei na wunyaeɛ no, ɛsɛ sɛ wodi kan bɔ wo ho ban ansa. Sɛbe yadeɛ dwodwo kwabrane, amma me ne wansɛ ne firi yadeɛ. Yɛkɔ a, sɛbe menkɔ bie, ɛyɛ yadeɛ. So ate aseɛ? A, waka dan mu, a, wafo odi agorɔ, wontumi ni bie, ɛyɛ yadeɛ. Yadeɛ ya. Nti mɛsrɛ, adeɛ na meba bɛkyerɛ no, ɛnyɛ sika asɛm. Ɛna madi kan aka no sɛ wo se woyɛ sɔfo, woyɛ hwan hwan. Na sɛ saa adeɛ wei no, yɛse yɛn hohoro yɛn nsa, menkaa sɛ gyaa wo nsa hohoro, ɛna menkaa sɛ asɔre no a wokɔ no, ɛnam sɛ mene wo gyidie nyɛ pɛ nti, ebi a woka sɛ wonyɛ a, ɛnyɛ nhyɛ. Because ade no wɔabɛyi no adi akyerɛ me. Ɛnɛ ka ho a, mprɛnsa a wɔama kwan. Bɛyɛ last two weeks, ɛna wɔbɛkae, last week, wɔbɛkae, ɛna eh, eh, this week, yɛbɛ ɛnde yɛ aso wɔasan aba abɛka. Enti me dɛ meka sɛ wo a wofii sɛ wobɛyɛ no, yɛ, ɔnyɛ a ɛnyɛ nhyɛ. Mesrɛ wo, aduru a mekyerɛ yi, ɛyɛ aduro mmaako mmaako nan. Ɛyɛ aduro mmaako mmaako nan. Yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ, akɔmfoɔ paa na nim. Yɛfrɛ no nyame anwu a menwui. Nyame wanwu a menwuiɛ. Saa na ahaban no yɛfrɛ no. Yɛfrɛ no Nyame anwu a, menwui. Mo a mohwɛ me, atiefo a mohwɛ me, m'aniberesɛm na meka no o, na mahyɛ fitaa no. M'aniberesɛm, sɛbesɛbe, sɛ me nua bi ho atɔ no na sɛ ɔkɔ adwuma a, ɔnso bɛnya ne chop money de adidi. Ka nya no sɛ yɛse yɛnkɔhyɛ dan mu yi, wokɔhyɛ dan mu deɛn na wobɛdie? So woahu no? Ahaban a yɛfrɛ no Nyame anwu a, menwui. Wonya bi. Na woapɛ ahaban baako, yɛfrɛ no Taame awu. Sɛ woannya Nyame anwu a, menwui na woanya Taame awu koraa a, ɛyɛ. na ɔpɛ anka atwadeɛ. Tie ne yie o, Nyame anwu a menwuiɛ. Nyame anwu a menwuiɛ. Wo a wohwɛ me, Nyame anwu a menwui. Pɛ. Nyame anwu a menwui. Pɛ. Wo a wohwɛ me sɛsi yɛ yi. Wo a wohwɛ me sɛsi yɛ yi. Hwɛ me na Tie me yie, mesrɛ wo, me nua a wohwɛ me sɛ woyɛ hwan sɛ woyɛ hwan, mesrɛ wo, mepaakyɛ wo bebree, mebu nkotodwe wɔ nananom anim paakyɛ wo sɛ mese ahaban a merekyire yi, menkyerɛ nnye wo sika, menkyerɛ nnye wo hwee, nea mpanimfoɔ akyerɛ me no ɛna me nso mekyerɛ wo, wopɛ a fa, wompɛ a mesrɛ wo, ɛnyɛ nhyɛ. Ahaban a yɛfrɛ no Nyame anwu a menwuiɛ, pɛ bi, na pɛ taa me awu. na pa anka atwadeɛ. Wowie a saa ahaban mmiɛnsa yi, sɛ woannya aburokyefoɔ no na sɛbi wɔn deɛ ɛyɛ ma awerɛho because aburokyie no wonnya saa ahaban kame awu ne nyame anwu a menwuiɛ no. But anka atwadeɛ deɛ obiara bɛnya bi. Wonya pɛ saa ahaban no wie a, adeɛ a wode bɛka ho yɛ nkuto. Yɛn yɛn nkuto yɛ yɛte boyɛɛ na wode ne nyinaa fra. Fa fra. Tieni o, sɛbi obiara bɛkyerɛkyerɛ n'aduro wɔ social media, obiara kyerɛ bi. ɛwɔ social media obiaa ɛka neɛ ɔpɛ ɛwɔ social media but me sɛ bɛ nyɛ sika nti ɛna me bɛ gyina ano maka akyerɛ wo na wo a wo nnim a sɛ bɛ wo de kɔ akɔ gye obi sika madi kan aka wo a wo nim a wo akɔ gye obi sika sɛ wo deɛ wo na wo pɛ sika asɔfofoɔ na mo mo mo pɛ sika bebrebe no yɛ a yadeɛ aba a sɛ bɛ yɛ dwene kwan yɛ bɛ fa so ɛho bɛ tɔ yɛ mo deɛ sika gyeɛ nti na mo frɛ obi ɛnwie obi aso daeɛ na mo frɛ na mo fa ho de gye sika no. Wo a wunnim a wokɔ akɔgye saa nkutoo ne saa nneɛma a merekyerɛ no kɔ akɔgye no, ɛna meka na mese antoa nyamaa, ɛɛ, ɛɛ, kune, ɛɛ, boakyerewa, ntoa firi, boafoɔ kwaku, adwuma mu osi, pamtoɔ, akuma, akumsa domase, akumsa, wɔn ne wo nni, wo saa nipa a wobɛyɛ w'adwene sɛ wode adeɛ no a merekyerɛ no bɛkɔ akɔpɛ sika. M'anibere sɛ na meka no. Wo nua bɛyɛ w'adwene sɛ wo deɛ woyɛ dunsini, woyɛ sɔfo, wode rekɔgye akwankyerɛ akɔpɛ sika, m'aniberesɛm na mereka no. Na saa Nyame anwu a menwuiɛ no, sɛ wonya bi a, mesrɛ wo, wo a wonnim no, nkurasefoɔ no deɛ sɛdeɛ yɛn a yɛtena kuro nketewa mu deɛ yɛnim no, Nyame anwu a menwuiɛ no, wobɛpɛ bi, pɛ, anka atwadeɛ, anka atwadeɛ no wotwa mu a, to half to twene. na kyim half no yiyi aba no firi mu. Wokyim half no gu ayi no mu a, na wayiyi aba no ayɛ dɛn? Afiri mu. Woyiyi firi mu wie a, pɛ nkuto na fa nkuto no fa fra. Wode fra a, woanyɛ nyame anwu a mewu na anya taame awu a, mesrɛ wo, fa ɛno fa ka ho na fa yɛ nku. Kwasera, wode sra wo w'anim sei ade afa wo asum ne w'ani ase because sɛbe yɛn nuanom hohoro wɔn nsa yɛ na wɔn de ade ahyɛ wɔn nsa gloves wɔn de ahyɛ wɔn nsa na wɔn de akata wɔn ano na ayɛ a wo werɛ afi sɛ w'ani wɔ hɔ sɛ w'ani so wɔ hɔ aboa no sɛ sɛ otumi wura baabi a nti w'asom so ɛ w'asom so wɔ hɔ. Ɛna woyɛ bɛɛma a wobɛtumi asan akɔ sɛbe wokɔ akɔ dwonsɔ na ɔbɛɛma no a wopuru mu no tokuro no a ɛdam no ɔntumi nwura mu nanso ɔbɛtumi awura mu ɛnti me deɛ me mekyerɛ ɔmo se menkyerɛ kwa memfa nkyerɛ amansan kwa nyame anwu a menwu yi taa me awu sɛ woanya nyame anwu a menwu yɛ fa taa me awu ka ho na fa anka atwadeɛ anka atwadeɛ yɛɛ yi a anka atwadeɛ yɛɛ yi mo a mo nim anka atwadeɛ obi ɔ sɛbe ɔyɛ twini sɛbe yɛn nuanom sirimfoɔ koraa nim anka atwadeɛ

But sɛ wogye me di, mo a me followers no a mo mo gye me di no, mo bɛtumi ayɛ dɛn? Ayi su na wode afa, wode bi asa afa wo hwene no ha no, wode afa wo ha sei no, na wode bi afa w'ano kama, na wode bi afa w'ani ase sei, wode afa w'ani ase sei, ɛne w'asom, ɛne wo nsa, na wode ayɛ nku awia, anɔpa, anwummerɛ, awia, anɔpa, anwummerɛ. Fa yɛ no saa. Gloves no deɛ sɛbi wode gloves no, woyi gloves no firi wo nsa wie sei kima. Na sɛ sɛbi sɛ wode kɔ fie na wode kɔsɔ obi do. Kuruma, sɛ woasan de kɔ fie. Enti mɛsrɛ wo, adeɛ a wɔakyerɛ me no no, adeɛ a wɔakyerɛ me no no. Ɛne deɛ ɛnyɛ nhyɛ. Nyame anwu a menwuiɛ, taa me awu. Tie ne yie o, Nyame anwu a menwui, taa me awu. Ɛna anka atwadeɛ. Mesrɛ mo paa, obi a ɔyɛ Ghanani biara, obi a ɔwɔ akwantuo mu biara, ɛna medi kan aka sɛ social media no obiara ba bɛkyerɛ ne pɛ, obiara yɛ sei, menkaa sɛ sɛbe obi aduro nyɛ, menhyɛɛ obi sɛ mma obi nyɛ neɛ obi akyerɛ no, so wate aseɛ, but me neɛ meyɛ akyerɛ me, neɛ me mpanimfoɔ akyerɛ me, ɛmfa aso, yɛmfa asɔre kɔ nto nkyɛn, mesrɛ wo, because sɛ nyɛ wu a wosuro a sɛdeɛ nka wonya heaven a wobɛkɔ, nti wowu a na nka wokɔ heaven prɛko. But ɛnam sɛ obiara suro wuo nti, ewuo so wanwu a wonkɔ heaven nti ɛna na sɛbe mpaninfoɔ a abɛkyerɛ me aduro wei mprensa soɔ ɛne nɛ mprensa soɔ ne ɛnɛ a wɔse menka ma obiara nte bi mprensa soɔ ɛne na awɔtwe yi ayi wura mu yi ne mprensa soɔ a wɔakyerɛ me sɛ menyɛ na sesei no wofrɛ obi koraa sɛ ɔmmra wo nkyɛn a Wɔn suro, obiara suro sɛ ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛba. Nti mesrɛ mo, madi kan aka, wo a wobɛyɛ w'adwene sɛ wode rekɔpɛ sika de agu wo bɔtɔm, wo a wobɛyɛ w'adwene sɛ wode wo nko ara na wopɛ sika wɔ asase yi so, wo a wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wo nko ara na wiase, wopɛ wiase sika nyinaa no deɛ, wo a woyɛ sɔfo de kɔyɛ akwankyerɛ ama obi deɛ, madi kan aka. Mabɔ abosom ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ bebree din. Ɛnyɛ dua na mabɔ. Mese wode kɔyɛ gye sika sɛ wowɔ Ghana ha. woyɛ dunsini, woyɛ hwan wode kɔyɛ adeɛ no gye sika sɛ de gu bɔtɔ mu deɛ a, ɛnneɛ me deɛ maka mɛyi ma ho ano, ɛnyɛ dua bɔ na mabɔ, mese abosom no ne wo nni, sɛ woyɛ w'adwene sɛ wokɔ akɔ tɔn de ama obi a, ɛnneɛ makyi asɛm. Mesrɛ mo paa, nkutoo, nkutoo yɛɛyɛ o, fa frɛ Taame awu. Nyame anwu a menwui ɛna anka atwadeɛ na ayɛ nnan. Twa anka atwadeɛ mpo sɛ ato twene kyim gum. Na wo deɛ fa sra wo nsam sei. Ohwenem ɔha na fa yɛ. Wo deɛ yɛ no saa da biara. Ɛno ara na me yere me yere ne me mma yɛatae no fie ha seesei yɛde sra. Yɛ yɛde ayɛ nku. Wobɛba na ɛ ɛ fɔm m'anim sei twɔnn. Mekyɛn akwadaa a wɔresua adwareɛ foforo. Nti mɛsrɛ, mesrɛ mo, madi kan abu nkotodwe, mesrɛ mo, madi kan abu nkotodwe, mesrɛ mo, mo a mowɔ aburukyire, mo a mowɔ hene, mo a mowɔ Nigeria, those peoples in Nigeria, Anango, my English is not good but I want to speak English small so that you understand what I'm talking about. Ɔbaa no abɔ n'ani akyerɛ m sɛ meka borɔfo nnɛ a anhwɛ a wɔn a wɔbɛnya Yareɛ dɔɔso me brɔfo no nyɛ mesrɛ mo nti twii no a maka no ɛno ano no mo a mobɛte aseɛ moate aseɛ Nyame anwu a menwuiɛ Ahaban no deɛ obiara nim no obi a ɔyɛ kɔmfoɔ obiara nim no na mpanifoɔ mpanifoɔ a mo akura ase so mo nim no Nyame anwu a menwui taa me awu ɛna ɛɛ anka atwadeɛ sɛ wannya Nyame anwu a menwui yi no koraa na anya taa me awu na ɛyɛ ɛna onya taa me awu a ɔnya Nyame anwu a menwui so a ɛyɛ ebia na baabi a awɔ na ebi nni hɔ me nuanom a mowɔ Sirem no monnya saa aduro nkyɛ sɛ Asante ha ɛne ɛs ɛɛ yɛfrɛ no sɛ kwayim kwayim na wɔbɛnya ɛserɛ so no deɛ ɛbɛyɛ den nti wonya nkatwadeɛ a fa fra na deɛ fa fa nkuto no deɛ fa yɛ me sɛ obi ka kyerɛ me sɛ wanya bi na me menkɔkyea na me mɛkɔ akɔkyea no kɔɔ megye me mpanimfoɔ di me nam ka kyerɛ wɔ sɛ obi ka sɛ wanya bi kɔ ne nkyɛn me mɛkɔ kɔs megye me mpanimfoɔ no megye wɔn di deɛ wɔn akyerɛ me no me megye di so ati ase ɛnam nneɛma mɛhu wɔn ayɛ ama mɛhu ɛne nneɛma bi wɔn ayɛ ama nkurɔfoɔ bi ama mɛhu nti wɔn ka sɛ menyɛ a mɛyɛ Nti mebɛkɔ yi, Nyame ɛmfa ne nsa nka obiara, nananom nta obiara akyi, adeɛ bi obiara yɛ biara no, sɛbi woanya bi dada deɛ a, ɛno no, ɛnyɛ neɛ wode bɛsra no, mesrɛ wo. Sɛ woanya bi dada deɛ a, ɛno deɛ mesrɛ wo, mfa nsra. Obi a ɔnya bie na meka. Woanya bi dada sɛ, wate sɛ ɛsɛ woanya bi dada deɛ a, mesrɛ wo. But wonya bi dada a, ɛne deɛ, Mɛsrɛ wo paa, tie no yie. Ebia wɔbɛka obi kɔgyina baabi sɛ, Nana Top K sɛ, wo a woanya bie fa kɔyɛ, mesrɛ wo daabi. Me nua Bazi bɛkyerɛ aduro bi ɛma no no, ebi adi kan a ɛyɛ ɛyɛ ɛfrɛ no sɛn ɛɛ ɛɛ ɛfrɛ no sɛn ɔɔ odi kan bɛkyerɛ nkokɔmɛsane aduro bi ma amanfoɔ dii kan yɛe, but ɛnyɛ ɛno asɛ na meka. Me deɛ deɛ meka akyerɛ wo no no, sɛ Nyame anwu a menwu yɛ pɛ bi. Wonim na anka twadeɛ deɛ wonim no, nkuto wonim no, ɛna ɔsan anim sɛbesɛbe mprɛ aduasa taame awu. Ɛna taame awu so ɛne ɛgorɔ ɛsɛ. Taame awu ɛne gorɔ ɛsɛ. Enti sɛ wo nipa korɔ no wohwɛ a na wokɔpɛ taame awu no anhwɛ akɔ akɔte gorɔ. Daabi, ɛnyɛ gorɔ na meka, ɛyɛ taame awu na meka. ɛnyɛ goro asɛm na meka ade na meka na anibere sɛm o because sɛbe Ghana ɛsɛ yɛgyina owuo ne nkwa nkwa nta yɛma mpanin ani abere papapa yɛn mpanimfoɔ ani abere papapapa nti sɛbe mentimi mɛgyina abɔnten mɛka nsɛm bi a ɛnnim ɛnkyerɛ amansan mentimi mɛgyina abɔnten mɛka nsɛm bi a sɛbe sɛbe mprɛduasa ɛnsɛm fata ɛnkyerɛ amansan mentimi ntu mfuturo ngu Ghanafoɔ ani mesrɛ mo obi mfama no so nkɔgyina baabi nkɔka bɔne sɛbe nipa bɛtan o nipa bɛka papa ne bɔne afa ho ba me na ɛha me So wate aseɛ? Because mewɔ anuanom a sɛbe wɔyɛ asɔfofoɔ. Enti sɛ me, sɛ meyɛ kɔmfoɔ a, na nkyerɛ sɛ sɛbe me nko ara me ne me yere ne me mma nyɛ. Na me, me yere ne me mma nko ara, na sɛ wɔn nyinaa wɔwu a, mɛyɛ dɛn? Me nko, yɛbɛtumi, yɛn nko ara, yɛn nko ara bɛtumi akɔ Ghana man mu. Yɛn ani koraa nka. Enti mɛsere. Mepa mo kyɛw. Mepa mo kyɛw. Kakra a meka no no. Ok, Nana Toke yɛda ase um, ɛne ndura a wakyerɛkyerɛ yɛn ɛmi nhyira wo bebree na mefa sɛ um, prevention ne saa precautions ne dɛ nneɛma bebree aborɔfo no kyerɛ yɛ bi no using of hand sanitizing washing of our hands ɛna yɛn nuam herbalist foɔ so kyerɛ using anka atwadeɛ lime ne those kind of things ne sɛ

A protection. Ɛsan yɛ prevention. Yes.
But ɛnyɛ cure. Ɛnyɛ cure.
But sɛ ɛnkɔɔ ho no, ɛna wɔde akyerɛ wo no. Hwɛ, yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ ho. Saa ahaban no, ɛɛ, ɛndeɛ memmɔ ne din because ɛno momaa me kwan. Sɛ akwadaa nya sɛbe nkwadaa yadeɛ ntoburo a, ebu a ntoburo tumi gu no. So ɛho. paa saa ahaban no ebi ɔtumi de ma no nom ne nyinaa bepie agu akwadaa no ho ɛnna ɔbaako wɔ hɔ a wobɛtumi apo sa sei wobɛde bɛtwi saa mmoa bɛpie akwadaa no honam mu sei mmoa ɛbɛpie akwadaa no honam mu so ate aseɛ anka atwadeɛ yɛ a yɛka ho yɛwɔ aboa bi ɛfrɛ no prako wodɔ paa kum prako na kyim anka atwadeɛ wobɛhu mmoa a wɔbɛpie afiri ade no mu de aba. So wate aseɛ? Yɛwɔ ade bi wɔ hɔnom a, ɛmma no nyɛ wansa. Wate aseɛ? Because ewiase adeɛ bi a ɛwɔ wiase bi a wɔ akyiwadeɛ tie ne yie. Adeɛ bi a ɛwɔ wiase bi a nipa bi akora a wɔnam kora wɔ akyiwadeɛ na wonim na wonim. Nipa bi a ɔnam asase yi so ɔbaa wo no bi a ɛwɔ akyiwadeɛ a ne kra a ɛte mu no ɛmpɛ. Aboa kraman adeɛ ɛyɛ bese. Tie ne yie o, aboa kraman. deɛ ɛyɛ bese. Wote aseɛ? Aboa piramire deɛ yɛ adɔba aba, adɔbɛ n'aba. Ɔmene ɔbɛwu te sɛ apotokuro amene na wamene no. Aboa prako n'akyiwadeɛ, aboa prako tie ne yɛ o, aboa prako n'akyiwadeɛ ɛyɛ gyeene yi a yɛde yɛ nkwan. Wode sɛ meboa a, yam bi sei. na fa fra prako aduane na fa ma no sɛ prako bɛtena ase a. Ewiase ahɔ no, yɛn deɛ yɛwɔ no yɛn ani nsɔ. Yɛ expect sɛ aborɔfo no mfa aduro mfiri hɔ mmrɛ yɛn. Na saa berɛ yi na yɛn mpanimfoɔ sɛbe a sɛbe sɛbe mpere aduasa ho adwene papa nni wɔn tirim no adwene papa bɛbɔ wɔn tirim. Because sɛ saa yadeɛ wei sɛ si wɔ aburokyire a Dabi, esii wɔ Ghana ha. Nka yɛn mpanimfoɔ bi afa wɔn passport ne wɔn yere ne wɔn mma. Asɔfo bi afa wɔn passport ne wɔn yere ne wɔn mma. Nka wɔkɔ, nka ahiafoɔ a ɛtim no, yɛn na nka yɛbɛbrɛ. Woate aseɛ? Enti aduru berɛ a, sɛbe yɛn mpanimfoɔ, yɛn yɛn hunu sɛdeɛ yɛsi hohoro yɛn nsa a yɛdidie. Yɛmma obi mma hohoro yɛn nsa mma yɛn biom. Apostle Kojo Sarfo, sɛbe mmoa a ɛsɛ yɛde boa no ma no kɔ so, yɛmmoa no.

Ɛ ɛfrɛ no sɛn? Yɛn nhyia baako nti, sɛbesɛbe mpre aduasa, wo bɛyɛ neɛ ɛyɛ sɛ wo yɛ. Me deɛ, neɛ me mpaninfoɔ akyerɛ me na makyerɛ wo. Three times, three good times ɛna wɔn akyerɛ me a seisei deɛ wɔn ama me kwan. Nti sɛ wo nni a wo pɛ sɛ wo yɛ no, me deɛ me nka sɛ me hohoro wo nsa, sɛ aborɔfo no a na aka, wo hohoro wo nsa a, na wo kata w'ano a, w'ani wɔ hɔ, Aboa nso, tokuro na ɔwura mu. Nti sɛ ɔwura tokuro mu na sɛ woakata ahwene na w'ani wɔ hɔ deɛ a, ka ɛhu sɛ wobɛtumi nso awura w'ani. Woate aseɛ? Ɛyi nti no, deɛ woka no deɛ, deɛ me nso mɛkyerɛ no no, ɛnneɛ onipa korɔ wo pɛ a yɛ. Me so ara bɛseɛ, ɔse ɛnyɛ bamfɔnse. Ɛnyɛ force sɛ sɛ woyɛ. But me deɛ wɔakyerɛ me no no, wopɛ a na woayɛ, wompɛ a ɛnyɛ nhyɛ. Mesrɛ wo. Sɛdeɛ social media obiara rekyerɛ, wesei, yesei, yesei, yesei, yesei, obiara reyɛ neɛ sɛdeɛ ɛbɛboa. Yɛ a wɔyɛ no nso mete wɔn ase because obiara nnya solution no. Wate aseɛ? Ɛna me mpanimfoɔ akyerɛ me sɛ me me me ne m'abusua nyɛ na obiara mema obiara so ɔpɛ obi a ɔpɛ biara yɛ a ɔbɛyɛ biara mema no nyɛ bi. Nti ahaban na wɔakyerɛ me no sɛbe wopɛ na wobɛhunu na abɛyɛ a Aya, sɛ woanyɛ a, na mede adeɛ a mekyerɛ ne sɛ obi kɔ akɔgyina baabi akɔyɛ akɔgye sika. Mede madi kan aka, mabɔ Tom Kramo, mabɔ Boafoɔ Kwaku, ɛɛ, mabɔ Antoa Nyama, mabɔ abosom akɛseɛ akɛseɛ din. Sɛ wonim na sɛ wo sɛ wokɔyɛ obi, wo nkoa na wopɛ sika na woyɛ sɔfo. Sɔfofoɔ no koraa na meka ama wɔn, wɔn na ani bere sika kɛseɛ paa. Wɔn na wɔn ani bere sika, wɔn nnwene nnipa na wɔn church members na wɔn ba asɔre no, wɔn nnwene wɔn ho. Wɔn na wɔn ani bere sika, nti na me, me, mede saa nana, nananom Ato so sɛ ɛduru hɔnom a saa nnipa a wobɛyɛ w'adwene sɛ wo deɛ wote Ghana wo nko ara na wohia sika, ɛduru hɔnom na sɛ woyɛ w'adwene sɛ wokɔ akɔyɛ na wode akɔpɛ sika agu wo bɔtɔ mu a nananom no wuni.
Yoo nana wei deɛ mentwa w'ano ehm mpaninfoɔ bu bɛ bi sɛ dua a ɛbɛwɔ w'anim yɛ hunu a yɛ tu ase na ɛnim yɛ ntwa so mepɛ sɛ me bisa sɛ ɛdu ɛyadeɛ a abɛɛ a ɛku nnipa wɔ wiase afanaa nyinaa no ano aduro nni hɔ anaa sɛ ɛyɛ ahobanmmɔ nko ara kɛkɛ na ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban sɛ yɛnnya bi, na mmom obi nya a, yɛntumi nsa no yareɛ anaa? Seesei adɔktɛs foɔ gu so wɔyɛ nhwehwɛmu na wɔn pɛ vaccine a yɛde bɛsa yadeɛ. Nananom nso ntumi mma aduro biara sɛ in case sɛ me nua bi anya bi a, yɛde ma no a ne ho bɛtɔ no. Aduro no deɛ na mede kan aka sɛ wɔn adi kan akyere me bi, but na wɔn se memfa nto dwa ni. So ate aseɛ? Wei yɛ ahobanbɔ deɛ meme pɛ deɛ wanya biaa sisi ɛm sɛ ɛno ara na ɛsɛ wiase afanaa nyinaa obiaa ɛpɛ the solution of the disease no anaasɛ the virus no sɛ ɛbɛtu aseɛ ɛhɛm sɛ wosɛ mesi kankan prevention no deɛ ɛm sɛ ɔsɛ obiaa ɛkyerɛ bi sɛnea obiaa bɛ ɛsɛ aban kora de ɛɛ hyɛdeɛ abɛtoɔ sɛ ma yɛ mpie nti yɛ hyehyɛ dɛm a yɛnyɛ bi na mmom sɛ obi nya biaa ano aduro wɔ hɔ anaasɛ ano aduro nni hɔ ano aduro wɔ hɔ.
to be. Adeɛ biara ni hɔnom a sɛbi HIV kura ɛbaa yɛ a yɛsɛ ɛɛ sɛbi sɛbi mpere aduasa ano aduro ɛnni hɔnom no yɛn ara yɛ papa kɔnfoɔ damoa na mi suadeɛ so ate aseɛ wonya ano aduro ɛma sɛbi nya nyame nfa ne kra ɛnsie so ate aseɛ ɛma wonya ano aduro a na ɛtumi sa HIV yareɛ. So wate aseɛ? Na yɛn abibifoɔ no, adeɛ baako a na ɛwɔ yɛn so ne sɛ, so far as sɛ ɔyɛ bibini nko ara deɛ, sɛ ɔde biribi ba na ɛyɛ papa koraa a, yɛnnye ntom. So wate aseɛ? Woyɛ bibini no nko ara deɛ, sɛ ɔde biribi papa ba sɛ adeɛ wei bɛtumi ayɛ wei, na momfa nsa a, obiara nni hɔ nom a ɔbɛgye atom. Ɛno nti sɛ woyɛ biribi a, na woadwene ho mmienu. So wate aseɛ? Me, seesei a metue, mentumi nka sɛ aduro no a obi anya bi a mede bɛma no no, ɛɛ, ebia mɛgye ne sika anaa mennye ne sika, anaasɛ, ɛɛ, sɛbesɛbe. Sɛ me busuani anya bi deɛ a, me deɛ menim kwan a mɛfa so a mede bɛma no. A, ɔbɛkɔ hospital deɛ o, but mɛma no saa aduro no a Nyame ne Nananom taa kyiri a ɛbɛtumi afiri ne so. But wɔmaa me kwan sɛ memfa nto dwa a, mentumi mfa nto dwa.
Nti sesea deɛ yɛ deɛ yɛfa mbɔ yɛn ho ban no sɛ neɛ yɛnya yareɛ no bi na ɔmo de aba abɛto dwa Yes. na mmom deɛ yɛde sa yareɛ no ɛwɔ hɔ but ɔmo nkaa sɛ fa to dwa. Ɔmo nkaa biribiara nkyerɛ me.
Yɛ adwuma no a yɛyɛ no yɛde yɛde yɛde ɛfrɛ no sɛn ɛɛ mmara na ɛde yɛ o. Obi bɛka sɛ a akɔ okura bi a ɔpɛ din anaa ɔyɛ nhwehwɛanimu anaa sɛ akɔmfoɔ mpaninfoɔ ɛsono mo ɔtia a ɛ ɔ ɔ ɔte me so ɛna ɛsono wo deɛ. Wate aseɛ? Ɛsono bosom a wo kɔm na ɛsono bosom a me kɔm. Wate aseɛ? Ɛna ɛsono obiara, ɛne sɛbe sunsum a ɛtaa n'akyi a wɔde ɛyɛ dɛn ɛyɛ adwuma no. Enti ma mma no nha mo sɛ bi a bi a kɔmfoɔ mpanimfoɔ wɔ hɔ anaasɛ ebi a sɛbe sɛbe ebi a mapere me ho abɛka asɛm bi but ade no baeɛ akyɛ wei na ɛka ho third time a wɔn ama me wɔn ara ma me kwan ansa anka me menka da. So ate aseɛ? Enti sɛ wɔma me kwan sɛ ebi a wei ebi a Yɛmfa ahaban wei, yɛmfa ahaban wei, yɛmfa ahaban wei, yɛmfa nka ho. Afei yɛmfa nkɔma wɔn a wɔtɛste aduro nhu sɛ aduro no a yɛde aba no, ɛyɛ. Wɔma me kwan, saa kwan no a, mɛyɛ ama mede akɔma ɛɛ ɛɛ ɛfrɛ no sɛ Food and Drug Board, wɔn na ɛyɛ a na ɛkyɛke aduro. Meboa na de akɔma Food and Drug Board foɔ sɛ wɔnkyɛke nhwɛ anaa wɔmpɛ obi a ɔno wanya bi na wɔmfa mma no nhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ adwuma anaa. Na afei Ghanafoɔ anaasɛ Abibifoɔ, mom yɛn, afei mom yɛn nye yɛn ankasa yɛn ho ntum sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi a sɛbesɛbea Kwasi Kɔkɔɔ no koraa no ɔntumi nyɛ. But ɔnim sɛ, only sɛ yɛn yɛ colour ayɛ tuntum nti, yɛ colour ayɛ tuntum nti. Sɛ obi yɛ biribi na sɛ adeɛ na ɔbɛyɛ no ɛbɛtumi ayɛ yie koraa a, yɛ colour no nti. Nnipa mpɛ, nnipa nnye ntum. Nti obi yɛ mpaboa koraa a, wobɛhu sɛ ɔde made in Italy akɔbɔ ho. Seesei wokɔyɛ mpaboa. na wonnim no ade made in Italy kɔbɔ ho anaa made in France kɔbɔ ho wa wobɛhyɛ wo ne w'abusuafoɔ wobɛhyɛ wate aseɛ ɛti aduru time a ɛsɛ Ghanafoɔ yɛgye yɛ adeɛ tum yɛn ankasa yɛgye yɛ adeɛ yɛyɛ dɛn yɛgye tum so wate aseɛ ɛti me deɛ mede ma no bɛsi yɛse wokasa tenten mu aduabɔ wokasa bebree a sɛbe woanhwɛ a na ɔno akɔpa, wakɔka nea yɛnka. Nti obi a wohwɛ me, sɛ wobɛnya Nyame anwu a menwui, wobɛnya taa me awu, wobɛnya anka atwadeɛ a, kyim. Yɛse hohoro wo nsa a, mensi kwan sɛ mɛnhohoro. Woate aseɛ? Mensi kwan sɛ wo nsa no a yɛse hohoro no, mɛnhohoro. Mesrɛ wo, obi nkɔka sɛ Nana Top K se yɛse yɛn nsa na yɛhohoro yɛn se ɔnya, daabi. Baa me deɛ, wobɛtie me deɛ a, wonya wo nkutoo, ɔnya wo anka atwadeɛ. Wanya Nyame anwu a menwui, wanya taa me awu. Enuru bere a sɛbe saa bere yi ɛyɛ sika bere. Yɛn nuanom asɔfofoɔ na meka ma wɔn kɛse paa. Wɔn na ɛpɛ sika paa. Wɔn na ɛpɛ ewiase agyapadeɛ paa. Wɔn na ɛsɔre a wɔn se yɛnhyehyɛ yɛn adamudeɛ wɔ soro na yɛwu a yɛn nsa bɛka. Ɛhɔ na yɛ heaven yɛhyehyɛ gold ne diamond ne hwan hwan. Nanso so Wɔagye asase yantam a wɔresi dan da Rolls-Royce ne Lincoln Navigator ne Jaguar ne cars akɛseɛ mu wɔ ha, wɔ asase wei so. Enti wo de w'ani kɔto wo sɔfoɔ so a, woanhwɛ a, ɔno, ɔno bɛtena ase na wawu. Meka kyerɛ wo nnɛ, ɔbɛtena ase na wawu na wokɔ. Nti me deɛ, deɛ mɛka akyerɛ wo no no, sɛ wobɛtie me a, tie me. Sɛ wontie me a, ɛnyɛ nhyɛ. Mesrɛ wo, wobɛtie me a, tie me. Wontie me a, ɛnyɛ nhyɛ. Mpakyɛw bebree. Mo a mowɔ aburokyɛ nso mo deɛ hia me. Bankatwadeɛ deɛ mesrɛ wo fa fra. Na wode fa sra wo nsa sei aa. Wo deɛ wohoro wo nsa wie a na wasan ate na wode asra wo nsa. De asra wo nsa no wɔ ha sei. Fa fa yɛ nku fa sra baabi a w'ani, w'anim sei, w'aso, wo hwenem na wode asra sei aa. Na yɛhwɛ sɛ aboa no wɔse sɛ wɔn nso sɛ wɔyɛ ayi a Hwɛ, yɛwɔ aboa bi, yɛfrɛ no amimim. Ebia mo a mohwɛ me de, munim no. Munim ade a amimim wɔ kyiri? Ɛnsõ, ɛnsõ yɛɛ. Amimim wura wo body mu sei. Yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ, wote gu so sɛ nsuo no kaa no ano a ɔba abɔnten. Adeɛ bi wɔ akyiwadeɛ, tie no yie. Amimim sei, wode nsõ sei, wode ka no sei a, wɔn na sɛ wɔhyem sɛ deɛ, wobɛsɔ ne mu sei a na watwe no. Ba, ɔda nsõ. Ɔ, ɔbɛwura wo wedeɛ mu. Nti yɛka no sɛ ebinom ka sɛ bi agorɔ na yɛredi. Me deɛ wɔayi no adi akyerɛ me mprɛnsa. Three times ɛna wɔama me kwan sɛ menka nka menka da. Nti sɛ wo a wopɛ no tie. Wompɛ a memfa ho. Sɛ Holy Ghost fire na wogye di a kɔ. Pentecost fire o, Methodist fire o, baabi a wo gyidie wɔ no, me deɛ ɛnyɛ hɔ na mehwɛ. Sɛ be wo yare na sɛ wo tete nhanhanma no yɛ de saa yare a, ɛno ntua sɛ wo bɛkɔ w'asɔre. Ɛna me nkaa sɛ me de bosom boafoɔ wɔ bɛsoa wo, me de moosi bɛsoa wo sɛ gye ne so a, anaa ntoa firi bɛsoa wo sɛ gye ne so a. Me deɛ nea wɔn akyerɛ me na meekyerɛ wo na wo pɛ a fa, wo mpɛ a ɛnyɛ nhyɛ, meserɛ wo. Tiatiatiatiatiatiatiatia. Nea mɛka ara no no, ɛsɛ kyena obiara nhyɛ den ma obi nkɔyɛ asobrakyɛ mma sogyafoɔ nkɔbɔ no. Me kue nananom ntaa mo akyi, nea wɔakyerɛ na wɔakyerɛ. Enti sɛbesɛbe megya mo ha yi ara yi na makɔ.
Okay.